Dawtmi u le nau nulepa hna DVC nih lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. Satrimba ni hnih tiang thawng kan hlat khawhmi ka rak chim lai. Tualchung thawng ka rak chim lai. Thonghni kum kul chimnak ah Chin ramkulh chung in minung zahnih le pahra thimnak ah an i zuam lai. Thonghni kum kul November ni riat ah tuah dingmi Myanmar ram thimnak ah Chin ramkulh chungin minung zahnih le pahra an i zuam lai tiah Chin Ramkulh Election Commission zung in thawng kan theih. Hi thimnak ah aa zuam ding hna cu Pyituh Hluttaw hmunhma ah aa zuam ding minung sawmli le pakua, Amyota Hluttaw hmunhma ah aa zuam ding minung sawmuk le pathum le Pyine ramkulh Hluttaw hmunhma ah minung sung kua le pariat an zapi minung zahnih le pahra an i zuam lai.

Pyituh party in minung pathum, independent in minung hleisarih an si. Thonghnih kum kul Myanmar ram thimnak ah Chin ramkulh chung in aa zuam ding party hi heinga an si tiah thawng kan theih. Chin ramkulh chung nu le ngakchia thi a tam biknak hi tumtar ding in Chin ramkulh hluttaw palai hna nih ceihmainak an ngeih. Chin ramkulh chungah nu le ngakchia thi a tam tukmi hi tumtar khawhnak ding ah Access to Health Fund le Chin ramkulh ngandamnak zung nih Saṭimba nihnih ah Chin ramkulh hluttaw palaina sinah chimfiannak le ceihmainak an tuah tiah thawng kan theih. Hi ceihmainak ah Chin ramkulh ngandamnak lei lutlai U Aung Ngwe San nih Chin ramkulh chungah nu le ngakchia, naupawi tibantuk a thimi an tamnak kong, hi kong ah ngandamnak zung nih rian an ṭuannak kong chimfiannak a ngeih. Hi ceihmainak hmun ah Chin ramkulh hluttaw chairman Pu Zo Bawi nih a talpi hna tiah thawng kan theih. Chin ramkulh Hluttaw caan hman meeting a voi kul le voi hnihnak an tuah. Chin ramkulh Hluttaw caan hman meeting a voi kul le voi hnihnak cu September thla nikhat ah an tuah tiah thawng kan theih. Hi meeting ah Chin ramkulh Planning le Financial Minister Pu Vui Ko nih Chin ramkulh chung thonghnih kum kul, thonghnih kul le khat tangka kum ah hman dingmi budget kong hrilhfiahnak an ngeih hnu in Hluttaw palai hna nih ceihmainak an ngeih. Hi meeting ah Hluttaw palai minung kul le hnih an kai kho i a biapi in thonghnih kum kul, thonghnih kul le khat tangka kum ah hman dingmi le ṭuan chom dingmi kong ceihmainak an ngeih tiah thawng kan theih.
Ni sawmsarih chung kahdohnak tuah lo ding in thanhmi nih kapkhat lei kah ngolnak lawng a si. Ni sawmsarih chung ah Myanmar ram cozah ralkap nih kahdohnak an tuah sual ahcun a kham lawng kan i kham lai tiah an thanh chih. Cu bantukin Myanmar ram cozah ralkap zongah ralhrang an umnak hmun dah ti lo September thla dih tiang kahdohnak kan tuah lai lo tiah cathanh an chuah ve. Voidang zongah hi bantukin kaphnih nih kah ngol sungnak cathanh an rak chuah nain a karlak ah kahdohnak a rak um ṭhiamṭhiam tiah DVB nih a ṭial. Rakha ramkulh ah khual a tlawng i rangkun a kir ṭhanmi minung thong nga le zei le pakua chungah zat ceu reng lo pehtlaih khawh an si lo tiah Pyi Ṭong Su Ngandamnak Zung nih September nihnih ah a thanh. August ni hra in ni kul le ni khat tiang Rakha ramkulh ah khual a tlawngmi minung thong nga le zei le pakua cu vanlawng in rangkun an kir i minung thong hnih le zanga le sawmli le pasarih cu ngandamnak lei zung nih an pehtlaih kho hna lo. Cheukhat cu ngandamnak lei zung nih fawm voi zakhat leng tiang an chawnhmi zong an um i cheukhat a fawm sat a phitmi zong an um. Cucaah ngandamnak zung le cozah nih nawl a chuahmi cu felfai tein zulh cio ding le a si khawh chungin inn chungah um cio dingin Pyidawngsu ngandamnak zung nih a thanh. COVID-19 zumhnak hrik in ngeimi vawleicung ah nuai hnih le sing sawm nga le sing sarih leng an si cang. Vawleicung ah COVID-19 zawtnak hrik a ngeimi Satimba zanlei suimilam pali tiangah minung nuai hnih le sing sawm nga le sing sarih leng an si cang. COVID-19 zawtnak hrik in minung sing riat le thong sawm nga le thong sarih leng an si cang tiah theih a si. Vawleicung ah COVID-19 zawtnak hrik a ngeimi an tam biknak cu USA, Brazil, India le Russia ram hna an si. Myanmar ram ah COVID-19 zawtnak hrik a ngeimi Stimba nihnih zanlei suimilam pali tiang ah minung zakua le sawmthum le pariat an si cang i minung zathum le sawmnga le pasarih nih damnak an hmuh cang. Minung paruk an nunnak a liam. Myanmar ram ah COVID-19 zawtnak hrik a karh biknak ram cu Rakhine ramkulh a si tiah FA nih a tial. Myanmar cozah ralkap le Rakhine hriamtlai AA kahdohnak ruangah September zanlei suimilam hleihnih tiangah Rakhine ramkulh le Chin ramkulh ah khuami minung zanhnih le sawmrit le pathum an nunnak a liam i minung zaruk le kul le sarih leng nih hliamhma an tuar tiah theih a si. Rakhai ram ah COVID-19 zawtnak a karh tuk lio asinain cozah ralkap le Rakhai hriamtlai hna i kahnak cu a dai hlei lo. Khual luhchuahnak lamkip motor zong kah an tong peng rih. Cucaah Rakhai ramkulh ṭhenkhat le Chin ramkulh Palawa peng ah din ei kong le umṭhutnak kong ah harsatnak an tong peng tiah RFA nih a ṭial.